Hallelujah. Yes, ngativaroere maoko achifamba. Katababa mbretos avelai. Inamo mbretaba. If I don't pray, Satan will make mess on me.

has done to you amen mwari ngaaropafadze kuverengwa kweshoko rake we can take our seats can you just drop down your keyboard a bit so that my voice will be audible hallelujah it's nice to be here zvakanaka kuva pano ndoda kutenda mangwanani ano ndoda kugamuchira vose vari pakati pedu aleluya mwari wekudenga akuitire zvakanaka feel welcome feel loved aleluya each and everyone ari panapa may the lord bless you amen amen amen all right today i want to teach about

nyika ichingoripo kwagara kuchava nemwaka wekudyara nemwaka wekukohwa as soon as the bible says that one it means that it's a principle yakaiswa namwari panyika kuti as long as nyika ichiripo there is a seed time and there is a harvest time pane nguva yekudyara nekukohwa izvozvo zvobva zvatongokudza kuti as long as tiri panyika mwari anokurudzira kuti munhu ashande aleluya you will never prosper unless you work hard its a principle iri pasi pezuva yes minana yamwari inozoitika muupenyu hwevanhu iripo but if you don't follow maprinciples akaiswa namwari you will never find yourself prospering pane munhu anokutaura naye here panapa as long as uri panyika hard work is a must prayer does not substitute hard work kunamata sterek hakusubstitute kushanda nesimba you can be prayerful zvakanyanya and yet you check life yako haina kwairi kuenda why because you are only praying you are not also you are not also working hard

That's why vana verima vari more prosperous kudarika vana vechayedza. Why? Because vana verima vaka understand our principles. If you want to make it in life, you have to work hard. But I could pane chinhu chandakanotisa pasi pezuva kana kune nyope hombe pasi pezuva munhu anonzi mukristu hakuna munhu ane usimbe kudarika munhu anonzi mukristu you know makristu anofunga kuti kunamata sterek ndo zvichasubstituta working hard oh, hazvisubstitute So as long as uri panyika, if you want to see results in your life, you need to work hard. Vamwe venyu muri kuchema kuti gore zvaratanga rakunopera hapana chandabata. Chaunobata hachibatike kana usina kushanda. Uri kunamatira kubata but haubate nekunamata chete. Wapedza kunamata munhu ngaabate gejo apinde mumunda. Ah, nemunhu andiutaura neere panapa apostle honai gore rakupera handina chandiinacho rinotopera usina chauinacho why because uri kuviolata principle yekuworking hard uri da kusubstituta work hard neprayer ndudzura ari panetsi kuti shanda shamari kana uchida zvinobatika batawo ah, ndodzokorodzera kana uchida zvinobatika bata kana ukasabata huite zvinobatika so as, as long as tiri panyika tisatoenda kudenga munhu ngaashande can i show you a scripture riri mubible bhaibheri rinoti kubhuku yafirst kings chapter number 17 after elijah aenda after elijah ati kuna ahabu as long as the lord lives there will be neither dew nor rain except at my word kana mwari achirarama hakusi kuzonaya mvura kusvikira inini ndataura ndobva bhaibheri rati elijah akabvapo ndokuenda pabrook kindron ndobva bhuruku rapera mvura ndobva mwari vati kuna elija ndoda kuti ubve pauri ndoda kuti uende kusidhoni uchaona chembere yezerafati iriko kana ukasvika pamba pechembere yezerafati ndichakonzera kuti zvekudya zviwanike zvakaitika ndozvakaitika ndizoda kuzvibata nhasi asi bhaibheri rinoti elija achigara pamba pechemberi flawa haina kupera uye mafuta haana kupera zvaiitika miraculous ndopati yamunoda semakristu iyoyo kuti zviri kuitika semunana flawa inofanira kungouya semunana handifanira kupinda mumunda ndichishandira flawa aiwa ngaingouya semunana ah, nemunhu andina here panapa mwanakomana aruna kuroora haaende kubasa ari mugomo Ah, nemunhu anodana naye here parapa mari mwanakomana aibatwa nepureya mugomo tapedza kunamata tinotora maneti tonoteya mumvura ndine munhu anodana naye here parapa inzwaika jesu achida kupa vadzidzi vake hove anovati torai manesi endai kwakadzvika dzvika andidi mwari dai kakangomira ka nekuti ndiri mwari hove ngadzipe mvura ngadziye dziti mwanda mwanda pano ahadaro unotora manetsi wonokanda mvura ndiri kunamatira wese ane neti rake pano ane kamusika kake pano kuti pauri kunokanda kwakadzika dzika enda unobata but dziri panext newe dziri kuda kubata zina neti kwenya varida kubata vasina neta tanzi naaposto mune mashura munhu anoti mukristu ngaashande bhaibheri rinoti munana wakaitika kune chembere yezerafati ikapiwa mafuta my god my jesus ikapiwa flower for three and half years isingashandire flower isingashandire mafuta isina chairi kushandira but bhaibheri rangu rinoti musi wakadzika mvura kubva kudenga yakunaya drought yapera bhaibheri rinobva rati neflawa yakabva yamira kuwedzera namafuta akabva amira kuwedzera daika zvakaramba zvichiwedzera aewa mwari ari kuedza kuudza chembere kuti ndaikufidha nekuti uri mudrout uh, ah, manje mvura yauya munhu ngaapinde mumunda unonzwa munhu achiti mwari haachandioni mazuva ano handichapihwi nevanhu mari mwari paakavhura dhoo rekuti upihwe nevanhu mari wanga uri mudrout wanga uri musizini yekusabatika kwezvinhu mwari ndokuprovidha emiracle manje ruda kuramba uri musizini yekusabatika kwezvinhu iyo mvura yanaya amai nana mukasashanda munofa nenzara Ah, ndati baba nhanha mukasashanda munofa nei mumwe musikana akandisira message kwanzi apostle namatirai relationship yangu ndikati ndikati indava zvikanzi mukomana wangu haasi kundispoila ana baba nanamai hatisi mugeneration yekumirira kuspoilwa tiri musizeni yekuzvispoila wega anoparidza here pano tichere here nevakadzi vari kumirira pei yababa vari kubva kubasa havachiripo here pakati pedu vakadzi vakadaro ndo vakanyorerwa scripture riri kuna proverbs kuti simbe kumujuru enda unodzidza pamuonde kuti mukadzi akanwara anoshandira imba yake ega kona iri mukadzi anomirira pei yababa Salt ikapera panotodyiwa pasina salt because mdhara asati auya. Kona uri musikana adana nemukomana asingashande ka.

imbonobvunza kuti munoita nezvei because already wakatoaccepta problem kudhara unoza bhaibheri parinoti mwari musatipinzewo mukuidzwa muti nzvengesewo mune zvakaipa zvimwe zvakaipa hazvisi zvakaipa zvine zvakaipa vanhu vane vanonzi ana zvakaipa Ah, nemuno anoda nerera pane mukomana kuti ukadanana naye magunanza ufa wakamaziva ndo ndo vaitirwa prayer kuti tinzvengesei pane zvakaipa ukaroorwa nemurume asingade kushanda uka ayo ndoparidza here pano zvakanaka munozvinzwira kuma next door masurprise munomadzwira kuma next door mwari ndokuti kune shirikadzi mvura yanaya shamwari ndakumisa fulawa yangu nemafuta angu pinda mumunda ende pamwe pacho mwari paari kuti pinda mumunda hapazi pekuti regedzani mbokubatsira regedzani mbokubatsira bcause pane chimwe chirwere chauinacho vanhu vazhinji makamirira kuimployiwa hakuna anodawo kugadzira system inoimploya hakuna mabasa kunze kwacho ko kana kusina mabasa akagadzira basa racho ukaona uri munhu akamirira kuimplayiwa na someone you wait forever because right now more than 10000 ma, ma students akagraduata last month vese vakamirira kuti ndopinzwa naniwo pabasa ari kutemba dhigiri raakabata zimbabwe yatiri kurarama haizi yekumirira kuimployiwa ndeyekuzviimploya wega ndudziro neba zviimploye mega saka mwari one of the principles as long as tiri kurarama pasi pezuva ndechekuti there will be a seed time a seed time ndonguva yekudyara A seed time ndonguva yekudyara. After nguva yekudyara kune nguva yeku harvester. But vanhu vazhinji vakamirira nguva yeku harvester vasina kudyara. Bhaibheri rangu robva rati musanyeperwe. Jehovha Mwari haazi benzi. Munhu chaanodyara ndochaanokohwa. Rinotenderera mberi roti anodyara mhepo achakohwa chamupupuri. Hande munhu anokutaura nehere parapa. izvezvi gore raakupera vamwe vamusizeni yekuhavhesta zvavakadyara kubva muna january vakuona maresults acho do you know that audyare panyama chete nemumweya unodyara futi vamwe pavaitsanya ee ndakudzoka ikokoko vamwe pavaimukira mamorning prayer hane mamidnight mainhana maisara makarara kumba now maakuchema kuti hapana maresults anobvepi musina chamakadyara baba banda kutopinda muna 2026 tikutanga mumwe mutsanyo neminamato iwe pese panotangira mutsanyo you flee you, you escape jesus kunzi ngatiye kumorning prayer morning prayer kumbeze racho iro raakupisa musizeni inoyi ndo rawaiteta munani muna juni nyamba munhu chaanodyara ndodyanoita sei anekuma jesu akaimba akati panorima vamwe newewe rimawo panonamata vamwe newewe namatawo panotengesa vamwe newewe tengesawo ugofambidzana nechi nenguva kuitira kuti vamwe kana vakuhavhesta unohavhestawo saka bhaibheri rangu riri kuti as long as the earth remains there will be seed time rekedza ndikuudze maprinciples amwari haavhioletwe anongobatwa sezvaari maprinciples amwari haavhioletwe anongoshandwa sezvaari panoda kushanda shanda mwanakomana panoda kunamata namata problem yako uri kunamata panoda kushandwa woshanda wa panoda kunamatwa hauna chaunobata fambidzana nenguva fambidzana navamwe saka scripture randaverengesa kubhuku ya genesis chapter number 30 bhaibheri roti after jacob ashanda for 21 years achishandirei vakadzi chete Ah, ipapa pakune varume nevakomana vane mweya wajakobho mweya wokupedzera nguva mukushandira vakadzi chete aona ah, wandibata mweya wokupedzera nguva ukabvudza mwanakomana kuti pei yako wakaitei nayo from 1 to 31 ndeyekupa girlfriend handeyekutenga ah, eh, ndobatsira here munhu panapa mweya wajacob mweya unoda kuti ungoshandira ma, madzimai chete do you know that kune vanhu vasina chavakabata izvezvi nekudya mari nevakadzi kwete nemukadzi ah, unondibata unondibata ndati kwete hapana chakaipa kudya mari nemukadzi wako uh, but kana wakuidya nevakadzi ndikwenyera kuti hamuna mweya wajakobo here kuna umwe asikana ada deliverance anoshandira vakomana ndoonotumira mukomana airtime ndoonomba masurprise ndoomunomutekera mafuta mabox asho iwe iwe iwe iwe iwe iwe ah, nyange mukasa nedaira manitsa mweya wajacob ngaukuregedze ona uri mukomana uri musikana anoshandira mukomana ka uchapedzera wamupa mari yekuti uya uzondiroora munozara kune vakadzi nevakomana variko vane vasikana variko vanopa mari varume vashamari yondiroore saka achichazoti waroorwa here kana kuti wazviroora saka jakobho anospenda 21 years dzekuita sei dzekushandira madzimai ndokuti kuna labani chinzwaika mukuru wangu inini ndaane mhuri chinditenderai ndiende kumba kwababa vangu nekuda kwekuti ndinzwei ndava nenguva huru kwazvo ndichikushandirai asi handina chandiinacho imajini kuti jacob akazorealiza after 21 years kuti ane long time achishanda but haana chinobatika pese apa aitei apa mweya unovhara vanhu maziso kuti vasaone kuti vari kushandiswa tiona that kune vanhu vekuti haaone kuti ari kushandiswa panapa ari kushandira mari yebhazi kune vanhu vari kuenda kubasa every day but ari kushandira mari yebhazi chete ah, mwari ngaakuvhure maziso uone paunoshandiswa kune vanhu vasingaone kuti pane vanhu tiunogati ukasaona kuti pane vanhu vanoda kuushandisa ah, inzwaka inzwaka abrahama anoti kuna mambo wesodomu handidi kana netambo yebhutsu yako because uri kuda kundishandisa rekedzavanhu ndabatsira ipapa pandisati ndapapfuura kune vanhu mairai wausingafanire kutambira zvinhu kubva kwavari ndinzwei nditerere kune vanhu vausingafanira kutambira dhora ravo ahasi munhu wese anofanira kukubatsira munhu wamwari ahasi munhu wese anofanira kukuheupa vamwe vanhu vakakubatsira vanoisa muromo wavo padhora iroro machenero ari kuita mazuva ano emari yangu imbori mariyo abrahamu anoti hazviite handidi kana netambo yebhutsu yako because ndikasumuka mangwana uchafamba uchiti abrahamu ndini ndakamusumudza Do you know that pane madoors awakachema ukati Mwari vandivharira madestiny helpers atori Mwari avhara because aizviziva kuti vanhu ivavo vakakubatsira mangwana haiperi nyaya iyoyo kune vanhu wakaenda ukanokumbira vakakunyima ukadzokera wabatikana nyamba Mwari ndiye aivhara zvanzi handidi kana netambo yebhuzi yako nekuti ndikasumuka mangwana uchafamba uchiti ndini ndakasumudza abrahamu nyamba waona kuti mwari akuda kundisumudza ipapapa ndo pamwe panhu paunofanira kudhisena unofanira kuziva most of the times ukaona vanhu vakuda kuya kuzokuheopa stereki wapedyo nekubudirira kune vanhu vakangwara vanoona kuti a ah, idzi dzaapedyo nekusumuka idzi vanouya kuzonamirana newe in a way like varida kukuhelpa why because vari kuti wapedyo nekusumuka saka abrahama anoti ha handidi kana netambo yebhutsu yako nekuti ndikasumuka mangwana uchafamba uchiti ndini ndakasumudza abrahamu pane vanhu vehukama chaivo vasingavana kukubatsira akakubatsira unochiona iwe unopinda pfumvuru yepureti ye yedheka rehupfu rawakapiwa kunzi tisu tovafidha ka ah, tisu tovachengeta ka saka abrahama anoti no kana iri nyaya yekusumuka kwangu ibvai ibvako mambo wesodoma handidi kukuona saka jacob for a long time he did not see it kuti ari kushandiswa nalabhani zvikanzi mukuru wangu manzwa nekundishandisa but hapana chinobatika chandabata chinditenderai ndiende kumba kwababa vangu zvikanzi nalabhani kana hazviiti hauna kwaunoenda nekuti ndakaenda kun'anga ikandiudza the reason why mombe dzako dziri kuwedzera inhau yajacob wawakaemploya vamwe venyu muri panapa chiri kuita kuti kumabhizinesi kwamunoshanda nematakshop amakaemployiwa nemabhotika amakaemployiwa afambe inyasha dzako dziri kushanda ipapo rekedza ndikutaurira ivedwe ana labhani vanozviziva kuti inini chinoita kuti zvifamba handina but anotsvaga munhu ane nyasha aiwaka aiwaka unouya nebusiness idea but usina mari yekusponsa business idea wonotora laban laban mari anenge anayo but nyasha dzekufambisa hana hausatombodzwa vanhu vanoti ini ndichakupa mari yangu chete iwe woita zvese ini ndokupa mari yangu ndilaban aiwa mwari ngaape vanhu vari muno makapitawo vedu weshe musajoinane nana laban because ukajoinana nalaban mangwana unonyura second kings bhaibheri roti jehoshafati wakaenda nemwana waahabhu ndobva vabatana pamwe chete ndokubva vagadzira maship ranga riri business iro ekutransporta gold kubva kwaisraeri ichienda kutashishi bhaibheri roti mashipa apakati ndokubva mwari amanyudza ndobva jehoshafati aenda kune nehasha kune muporofita zvikati sei zvaitikira kwandiri zvikanzi zvanzi namwari wajoinana nani papartnership hauna here kapasiti yekuita wega ko unodirei kujoinana nevanhu rekedza ndikudze shamari kana wakuita twunhu twako pamwe pacho majoining venture hashande pamwe pacho ingoita wega so pane munhu anokutaura naye here parapa ingoita wega so mambo zvaunoratei kuti uyawo unonzi mukando une vanhu vashoma waunongobhenefita kana wakambotamba mukando kana pana akambotamba mukando vanapa panenge pane four timu so kana wakuda kusvika pauri ubva wanzi ava ah, vanhu havana kunza mari wakuda kukandirwa iwewe zvozi mai ninga havana kunza yavo nababa ninga havana kunza yavo but iye tamutanga tikamupedzisira mweya walapani ah, mana ndobatsira munhu sei mana mwana wamwari siyana nemajoining venture pamwe pacho udza mwari ndipe icapacity yekuti ndizviite ndega haa udi kunzwa uri kutonojoina futi sande inoyi handiri kutotanga nhasi haa enda saka nalabha no problem wakuda kuenda aiwa saine ngatiitei dhiri katoita dhiri re zvakanzi pa pamombe dzatiinadzo iwe uri kuda dzipi zvakana jakobo inini ndiri kuda dzese dziri black spotted dzine makwamba makwamba ndodzandiri kuda dzese dzakachena kana iri yegrey yese kana iri yewhite yese ha ini ndipei dziri spotted ndo dzandiri kuda kana tapedza season ndichatora dziri spotted imotora dzaka ndobva bhaibheri rati labani akasumudza meso ndokuona kuti danga rake zvarakawanda dzisiri spotted ndobva ati dziri spotted ndo dzako dzisiri ndo dzangu ndobva bhaibheri rati ndokuenda jacob jacob paari kuenda achinorara bhaibheri roti labani wakamuka ndokunotora mombe dzose dzinokonzera kuti dziri spotted dzibereke ndokuenda nadzo ndokunodzichengetesa kune vana vake so that jakobho ashaye chaanowana wakatorerwa mombe hono dzose makwai makono ose anoita kuti dziri spotted dzibereke ndokusiwa ari padisadvantage ndozvinoita laban system yalaban haikubenefite inobenefita varidzi rega tandiudze vanotamba betting pana hauna musi wauchajuma miriyoni system iyayi haina kumbogadzirwa kuti ubenefite yakagadzira kuti urohwe after kurohwa pamusoro pekurohwa bvunza munhu wese anotamba betting anokuzoti haa pamwe mangwana ndorova wonorowa haa kusvera mangwana inobatwa wonobatwa ndiwe baba system yalabhani yakagadzirwa kuti ibenefite labhani kwete iwewe udza nebo kuti mari haifemberwe inoshandwa ntaurire mukomana ari panetsi kuti mari haitwe kandege inoshandwa the system yalaban yakagadzirirwa kuti ibenefite the owner ndoba jakobo ari kumuka ari kufudza mombe ari kuona mombe hadzisi kubereka dzalabani dziri kungowedzera ndobva bhaibheri rati ndokuenda ndokunotora muti wainzi mupandri ndokunokwachura ndokunotora mualmond ndokunokwachura ndokunotora muplain tree ndokunokwachura ndokutanga kuuveza ndokuenda pamberi pemombe dzichinwa mvura ndokunogadzika zvitanda zvake mumvura ndobva bhaibheri rati mombe padza infact bhaibheri roti akazviita mubreeding season museason yekubereka kwemhuka padzainwa dzakatarisa zvitanda zvajakobho bhaibheri rinoti dzaibereka mombe dzina mahwamba kunyange dzina mahwamba dzakanga dzisipo paground i was making a research over it kuti how is it possible kuti mombe isina mahwamba ndibatisise mombe isina mahwamba inobereka mombe ina mahwamba nekuti yaisirwa chitanda pamberi chinoita kuti mombe ina mahwamba ibereke inayo kuti yasangana neina mahwambawo ko iyaisirwa chitanda chete because dzina mahwamba dzanga dzatorwa knowledge akaiwanepi jakobu jacob akanga apa disadvantage labhan apa advantage because labhan anga ahead but ameno zvinhu zvakaitika pana jacob zvinonzi akanotora akaziva sei miti yekutora akaziva sei miti yekutora hanene bhaibheri redu kubhuku exodus chapter 15 should be verse number 22 bhaibheri roti israeri painosvika pamara vakawana mvura dzichivava vawana mvura dzichivava bhaibheri soko ramwari rinobva rati havana kugona kuinwa nekuti yaivava ndobva vanhu vatanga kuchema kuna mozisi zvakanzi tinonwa sei mvura iri kuvava kudai so zvikanzi namozisi regai ndibvudze mwari ndokuchema kuna mwari bhaibheri rinoti mwari haana kudzikisa simba kubva kudenga nditerere mwari haana kudzikisa mutumwa kubva kudenga bhaibheri rinoti mwari akati kuna mozisi tora danda remuti uyu zvoroti mozisi akaratidzwa muti wekutora utyore ukade mvura ukakada mvura mvura ichanaka mozisi achinoisa chitanda mvura ayo hamupopanapa imimi hamupopanapa jakobho ari kunoisa chitanda mvura mombe dzobata pamuviri mozi ari kuiona chitanda ndokunoisa chitanda mvura mvura ndokunaka after aratidzwa namwari zvoreva kuti pane nzira iripo munyika yemweya yekuti kunyange muvengi ane advantage pamusoro pako kunyange bhosi wako vasingade kukubhadhara vasingade kukubhadhara kunyange wakaipa asingade kuti uve nazvo mwari ane zvitanda zvaainazvo mwari ane zvitanda zvaakasika kudhara zvekuti zvikuendesa advantage handinodeclare nezita rajesu amwari ngaakupe chitanda chako masikati ano achinochinja life yako ha ndine chechi here panapa munhu wamwari ndiri kuti moze wakaratidzwa chitanda namwari munoziva kuti chitanda chaivepi changa chisiri kuegypt changa chisiri kucanaan changa chiri panext netsime riri kuvava zvoroti vagari vemuguta umu vakaita mayezi and yezi vachiti mvura iyi ainwike ndosaka vakaitumidza kuti mara havana kuziva kuti solution yemvura haisi kure iri padhuze zvinongoda munhu akavhurwa meso hande munhu anotaura naye parapa problem yauri kunetsekana nayo iyi solution iri padhuze eh, nemunhu andinayo here parapa mwari ngaavhure meso ako uone solution yako iri pedyo iwe uri kunamata mwari dai mabva kudenga dai mauya mandinunurawo mwari akakutarisa ari kutoona solution wakafanana nahaga ari kuchemera mvura akatarisana netsime udzane but maso amunawo zvironda haona because dai waiona enough dai wa ahead iwewe dai mwari akavhura meso ako akakudza zvekuita dai wa ahead iwe saka munhu abudirire nekuti anoda kubudirira munhu anobudirira nekuti aratidzwa namwari nzira yekubudirira nayo ndosaka ndati thimu yesemoni yangu inonzi understanding the ways of god ndomunamato watinoda kuita sizeni inoyi hati chinopinda muna 2026 mwari pane chitanda changu chamiinacho mumaoko vhurai meso angu ndione pane chitanda changu kunouya kuna jesu tera kunouya kuna jesu musharuko akanga asingaoni zvakana jesu ngauye kuno ndobva jesu watora dhaga remuarea mavo ndobva akanya ndobva amuzora maziso ndobva amutumira kuriver salem remuarea mavo ndokuti enda unogeza meso ako uchaona for many years murume uyu akanga ari bofu but haana kuzoti solution yake iri muarea make iri muenvironment yaanogara ndo mune dhaga nemvura zvinoita kuti aona unogona kutambura for a long time mwari vakasavhura meso ako akuti haubudirire nekuti unoda kubudirira munamato wako ndewekuti open my eyes so that i can see vedu wendati ukasavhurwa meso hauna kwaunoenda one day ndandiri muno so ndine tsika yekuti netsika yekuti ndikabva manheru kumba uku ndinouya then ndinosiya zvinhu zvangu mumba umu a time ndopinda muno ndotanga kunamata around 10 kwakanyarwa kuti zi ill be praying ndiri ndega mune rima kabababa antopa so one day i was praying one day i was praying so ndichifamba i was praying i was praying mweya mutsvene ndibatsire mweya mutsvene ndibatsire mweya mutsvene ndibatsire mweya mutsvene nditese ndibatsire mweya mutsvene nditese ndibatsire ndobva mweya mutsvene auya he literally came ndobva anditi ndoda kuti unoita icho nechocho so the moment yaiti ndoda kuti unoita icho nechocho ndaitochiona maziso angu ndobva ndamuka makusendo kubva ndafonera minister asa ndikati pane zvandaudzwa tiite kana minister ah, tato nenguva tichizviita izvi ndikati ah, no problem ngatiitei ndokubva taita maresults atakawana after taita mweya mutsvene avhura meso angu kuti nditi izwa gift ragara riripo kudhara voice ragara riripo kudhara but harina kuvhurirwa meso kuti rione zvekuita musizeni kushai simba rekushanda riripo kudhara but muri kushandira pasiripo hakuna chinonakidza satani kuona kuti dhibha pasiripo so ndoparidza here pano hakuna chinonaka satani kukuona uchidyara munani muna april vamwe vakukohoya uchidyara muri kutsanda out of season so tiri paseason yekuti dai mwari avhura meso ako vamwe vaita haisi nyaya yekuti hauna kudzidza wakadzidza mabhuku epanyama but bhuku relife yako haurizive hamudaire mhani ngatisumuke tiende kumba munhu wamwari your next level haizi kure nemi maziso enyu akavharwa ndakataurira vanhu ndikati no matter what I'm unstoppable why because zvandiri kuita handisi kuita ndega kune akandiratidza minista maendere vakabva vaimba zvikanzi zvandisingaoni zvakavanzika munondiratidza pane zvausingaone concerning your success zvakavanzika ndo zvatiri kunamatira masikati ano kuti mwari ngaavhure meso ako uone concerning your life munoziva kuti madhoo eshe ayo nekuwanda kwawo pano mustone ridge muno nekuwanda kwakaita madhoo mudzimba idzi munozviziva here imimi kuti ndikatora kii yepangu apa ndikaenda nayo kwamai kuda kunyange ndine confidence yekuti yakambovhura kwangu kwava hivhure ndo yauri kuita iyoyo uri kuaprocha imwe level yelife nekii isiriyo nekuti zvakamboshanda 2008 doesn't mean zvichashanda nhasi nekuti zvakashandira mairai doesn't mean zvichashandira prim problem yako don't compare yourself na anyone enda pamabvi woti mwari ndipeiwo zveupenyu hwangu Amusati mamboudzwa here? Do you know that there is a season yakamboitika muZimbabwe yekuti vakadzi vairuka madhoiri vachienda nawo kuSouth Africa? Vanhu vachiudzana kuti kune mari chaizvo. Zveshuwa kune vakaita mari nazvo, kune vasina. Achizi chinhu chese chinoitwa nanhingi chinokubudiririsa pane chakadhizainirwayo saka munamato wedu masikati anhasi ndewekuti mwari wekumusoro kudenga vhurai meso angu ndione zvamakandigadzirira irini bcause munhu wese ane kii yake yekuvhura dho rinonzi life hamusati mamunzwa munhu achiti dai ndakaziva vakuru ndobva vati dai ndakaziva haitungamirire tasarwa ne3 months kuti gore ripere mwari akakuvhura ukanyatsoona iwewe ukanyatsoona zvakanakanaka iwewe tinokushaya problem is your eyes are closed that's why you are suffering your eyes are closed nemarelationship acho your eyes are closed ndosaka vakataura vakati no vakataura vakataura vakati normalize to pray for everything before you do it normalize to pray for everything dzidza kunamatira chinhu usati wachipinda dzidza kunamatira chinhu usati wachiita normalize to pray for everything ndobva bhaibheri rati zvino jakobho wakabirwa nalabhani ndokutorerwa mombe asi jakobho akutsanangurira vakadzi vake anoti garai apa ndikuudzei zvakaitika baba venyu vakandiitira zvinovava vakanditorera mombe dziri speckled ndikasara ndisina chandiinacho vakaenda kunochengetesa kuvana vavo asi ndakati ndakarara mumwe musi papa pandoo pandodapa ndakati ndakarara mumwe musi ndakavhura meso angu ndokubva ndaona pane maonero aunoita kana wakamuka hapane maonero aunoita kana mwari avhura meso ako uka yaunoona apa haina zvainoita mulife mako yaunoona panyama hazvina zvazvinochinja but zvaunoona kumweya bhaibheri rangu rovara kuti kubhuku yaromans vanofamba nemweya ndo vachanzi vana vamwari why because vana vamwari vanofunctiona not from the realm of earth vanofunctiona from the realm of heaven hande munhu andikutaura nahere parapa ndosaka jesu akagadzika vanhu pasi akati garai mudye chingwa haivo vari kutaridza five loves netwo fish but havana kuziva kuti ane rimwe bekari ah, raari kuona kudenga Can I shock you? Can I shock you? Bhaibheri roti vana vaIsraeri vari murenje vakachemera chingwa mwari akavaburitsira mana zita rekuti mana harireve kuti mana imana ah, rinoreva kuti what is it vakatadza kuziva kuti chiichi ndobva vangotanga kuti chiichi chiichi chiichi ndobva yatongogumira yava chiichi ndomawiro akaita mana ndobva bhaibheri rati vakadya vakaguta munyori webhuku yasalms akunyora anoti vana vaisraeri pavanga vari murenje vakadya chingwa chengirozi iva havana kuziva kuti chabvepi but denga rakanga rarekota zvoroti kudenga pavaibheka chingwa chavo chinokwanirana navo vakaisawo vana vaisraeri vari 2 million vakati kana makufidha vamwe dzikisiraiwo vari pasi pfuma yemahedheni inobva pano panyika but pfuma yako mukristu iri reserved kudenga mwari ane mapombi aanovhura kubva kudenga okudururira ndozvaakavaitira pamana akavapa chingwa changa chiri reserved kudenga ndozvaakavaitira pafive loves akavapa chingwa changa chiri reserved kudenga ndichitaura kudai so pane imba yako iri reserved handichitaura kudai so Eh, pane mota yako iri reserved so maedheni vanoisa lot of power mwari anotiramidza kushanda akatiti ndicharopafadza mabasa emaoko ako ndinoti iwe uchavhura maoko woda kubata usati wabata pane chinhu chaachabvisa kudenga chichauya kunopinda mumaoko ako chichawedzera zvese zvawabata ndosaka labhani ari kuti ndakaenda kun'anga n'anga ikandiudza kuti iwewe ndiwe uri kuwedzeresa mombe ndinoti pane changa chakatakurwa najakobho chaimultiplisa zvinhu vamwe venyu the reason why you are struggling hauna chawakatakura chinomultiplisa hey. munozara kuti kubvira kudhara inzwai kubvira kudhara ndaingoparidza zvandiri kuita izvi hana kubvira ndachinja but mwari paakavhura meso ndobva nditi ayo muri kuparidza tsano but hazvisiriyo maitiro amuri kuita haasiriwo itai kudai musi uno ndakati ndakarara kuma 12 so i was flicking up mavideos angu patiktok let me tell you something flicking mavideos angu patiktok ndobva ndaona message zvipinda zvikanzi aposo munobvumere kuya kuzoparidzawo machechi evamwe ndikati e eh. zvikanzi how much do you charge muno tokupai mari randiri kurova mahara pano kune kwandiri kuisirwa price tag tokupai mari kuti muye kuzorova kwedu ndovanati ha ah, ndikandarisa akaunti yemunhu uyu ndonoti ndiani is one of the greatest prophets in our land some of you ndakataura nezita unotomuziva toda kuti muye murove kwedu aitaura neni mukadzi wacho toda kuti muye kuzorova kuchechwa kumurume wangu bcause shoko ramuri kuparidza iri rinobata ndairirova mazuva ese but ndanga ndisina kuvhurwa meso marovero ah, unoziva kuti mwanasikana kunaka kuna kushata but ukanakira kusiriko munoziva here kuti kusulovela uku kune mwanasikana akabatana akanaka akatsvuka but kwaakanakira kwacho ari kurwirwa nemukomana wemombe nepfesa anodriver tractor ndava environment haiappreciate zvaakatakura akanakira kusiriko baba baba baba baba baba baba kana kupa example ino kana ndichikupai mazuva ese munazivera kuti madomasa munotenga 50 cents kunoku ukaenda kuavondale anoita 4 dollars hapana chachinja padomasa ah, rachinja environment ndaka nezuro nandi napastor chikwasha tichibva kumuchato kuhetfield uko ndokubva ndapinda mu my god ndobva ndapinda mubekasin ndobva ndati mari yemabhanzi a zvikanzi 50 cents ndabhadhara mabhanzi ndikati mandipoone casket imari zvikanzi dollar chicasket chaicho chi 500 mils chaicho chidiki cheorenji dhora ndikati eh, dhora ndobva ndamira ndobva aramba akanditarisa kuda kuitei ndobva ndangobuda mbichana ndobva ndatarisa mufesi anga ari kutengesa opposite ndikati imari ikasiketi zvikanzi 50 cents ndobva ndatarisa iri kunzi dhora iri umu neri kunzi 50 cents ndovana tasiyana chiap isemucasket yakamanufacturwa kumwe chete but iyo yasarudza kupinda mubhekasini ndosaka ine value iyo yasarudza kunakira panze paroad ah, ndobatsira mumwe munhu here parapa ndobatsira mumwe munhu here parapa mwanasikana kana wanaka mwari ngaakupo environment yekuti unoonekwawo nevana inoti bvumu ah, hauna unibata hauna unibata hauna unibata

ita oh lord give me value give me value give me value unazvo kudhara but zvakabviswa chiremerera mwe muimba akabvaimba zvakanzi munoda kundibvisa chiremerera ndakagara pandakagadzikwa kune vanhu vanoda kukubvisa chiremerera kune vanhu vanoda kukuendesa pasi zvino mwari ngawedzere ah! pane vhesi riri mubhaibheri rinoti kwaiva nemumwe murume ainzi nabhari wakanga ari benzi ndikubva rati asi wakanga ane mari chaizvo ndoba ndakatanga kuandastenda kuti mari haende pane akapusa aka neakangwara chete ah, nyange uri benzi inogona kutouya kuva nemari azvinoti wakangwara kune madofo unonyatsoona kuti iri idofo rine mari unoona nemashandisirwo ayo zvikati aiva nemukadzi wainzi abigail waiva akachenjera chaizvo andiziva kuti sei abigail nekuchenjera kwake akarorwa nanabhari benzi aiwa ndachiziva chakaendesa abhigeri pana nabhari mula mari ah! ah, ndotaura nemwe munhu here pano vanasikana usati waroorwa tarisa kuti mari haina kuenda pane benzi here ndobva dhavhidhi atumira shoko kuna nabhari zvikanzi nabhari tanzwa nekuchengeta makwai ako murenje chitipowo zvishoma tidye nekuti pese apa vafudzi vako havana kuparadzwa nekuda kwedu security yavaiinjoya yaiva yedu ndokubva dhavhidhi atuma varanda vake ndopa varanda vaichengeta makwai anabhari vaienda kuna nabhari zvikanzi zvanzi nadhavhidhi zveshuwa murume uyo haana kutiitira chakaipa kwakauya mhepo ndiye aitirwira kwakauya vanhu vanotiparadza ndiye akatichengeta haana chakaipa chaakatiitira asi ari kuti tipeiwo zvishoma tidye tirarame ndokubva nabhari ati ndiani anonzi dhavhidhi anomboita nezvei handa kuti ini ndimubatsire ndokubva varanda vadzokera kuna dhavhidhi zvikati zvanzi nanabhari ndiani anonzi dhavhidhi ndobva bhaibheri rati mambo akatutuma nehasha ndokutora hondo yake achida kunoparadza nabhari bhaibheri rinoti zvino mukadzi wake abhigeri wakabika chingwa nekuwanda kwacho neuchi namakwai ndokusangana nadhavhidhi ndokugwesha netsoka ndokusvika pana dhavhidhi ndokati mambo wangu makachenjera kudarika nabhari zvino manetswa nanabhari siyanai naye hamuziye here kuti mupengo sezita rake kuona ubenzi hwababa hwakuzikanwa nemukadzi kuti baba vanopenga pashata zvana david ah waita hako ndiwo hako wauya haiwa iwo wakachenjera ndokutora chingwa ndokudzokera bhaibheri rinoti mane 10 days after rinoti 10 days after nabhari wakadona ndokubva afa mwari vamuuraya nekuda kwezvaakaitira david ndobva bhaibheri radhavhidhi achinzwa kuti nabhari afa wakatumira varanda zvikanzi endai munotora abhigeo nekuti wakanga akaroorwa pasiripo ah, ndoenda kuzoti unogona kunaka ukaita uchenjeri but woroorwa nebenzi bhaibheri rangu rovara kuti benzi ndo rakati mumwoyo maro mwari hakuna murume wese anorambidza mukadzi wake kuenda kuchechi ndinabhari aiwaka aiwaka aiwaka aiwaka zvanzi ngauye kuno sachimwe chinhu chaunofanira kunamatira gore risati rapera mwari ngaakuelevhete uende paright position paunopiwa value panovhaliwa chipo chawakatakura vamwe venyu you are so gifted but your gift is not valid why because pairi hapasiripo ndobva vandiisira message ndakati ah ini akandituma akanditi freely you give because yakandipa mahara ini handibhadharise zvati hamuna kana yamunochaja ndikati hapana ah, ah, makasiyana nevamwana vamwari ndikati ehe takatosiyana nandisina bhari kai kona mufundisi wese anoti ndiye kuzoparidza kwenyu takamandisa 400 dollars maakaundi ndina bhari bcause takapiwa mahara zvipo izvi tinopa mahara kana tapedza kuparidza vakasarudza kuti tenda mwari ngaakudzwe Shwadzayo, takutogadzira program. Muye musi wakati wakati wakati. Nditori mubishi rekuprepare sermon yekuenda ikoko. Kune sermon inorohwa kuno. Ah. ah. Munazara kuti kune message inoparidzwa kumhiri kwa, kwa Samora. Ah, ndiri mufundisi reka ndikudzei chokwadi. Ne message inoparidzwa kuseri kwa Samora. zvichemo zvekumhiri kwasamora zvakasiyana nezvekuseri kwasamora do you know that kuseri kwasamora uku munhu anogona kuuya achipfipfidza so achichema ha mufundisi ndinamatireyo nyaya yako ndei ndangotumirwa 70000 chete chete ndoyavangondipa pa 100000 aiwa namatai 20 uye iwo samufundisi akambopasta kumhiri kwasamora kuna ari kuchemera 70 kuno kuzvichemo ndezvei ah, ah, unenge wakabatwa bhurugwa namatai pamusika aposto maavhu asaoraya ngaatengwe kana vana vana mwari ngaakubatsirei vanhu vari kuseri kwasamora mupi hwenyata dzeelevation unenge wakabatwa bhurugwa so baba domasingazaora kune ari kuchemera 70000 kune munhu akandibata musi uno achindifonera anzwa nekundinetsa mune aposto ndinamatirei pane 1 million yangu iri kuramba kuya ndikati ranzi here zigi zvikati yes ndikati ino muri kudza 1 million mwari nga ei mwari ngaakupewo zvichemo zviri nani hatirambidzwe kuchema chema but zvichemo zvacho zvanyanya mwanasikana ari kuseri kwasamora ari kuti apostol namatai relationship yangu iri anda attack nei ndakaisirwa blue tick nezuro o oh. munhu kumukati i'm not feeling well munoziva kuti vasikana vese vanochemera kurukiswa musoro ndevekumhiri wasamora vekuseri vanozvirukisa vega bhozi vane mabhotiki vane masaluni acho ndiye anotoona saloon yacho saka hana nide kunetsera boyfriend kurukwa musoro bos saloon anayo mwari ngaise value pauri akuelevate veduwe ndakakudzai ndakati panozoperera nyaya idzi ngatinge pakati pedu pasina acharamba achigara kustone ridge panozopera nyaya izvi takunzi hatichapindirawo kuno samanje manje apa ngakunge pasisina achatambirawo kuno mwari ngaambokuraidzawo zvinonaka mbichana uchanyatsoona kuti wauri kuti muriwo uyu hey. hey. hey. hey. Mama yanditsanangurira takagara zvadzo manakidziro anoita inter Africa. Choenda pa Joza so. Ndikati pupu. Ndakati Mwari mukwidzewo ndege uyu. Hauya achitaura zve inter Africa. Vedwe dzidza kuvhara muromo pane vanhu. saka labhan anobira jacob but jacob anoti ndakati ndakarara ndakaona mombe dzichibva kudenga mira uone pauri kunorara ipapa ndati mira uone pauri kunorara ipapa ndati mira uone pauri kunorara ipapapa uone mombe zvadzichaita dzichibva kudenga uone mari zvaichaita ichibva kudenga because bhaibheri rangu rinoti vake jehovha anovapa vakarara secret yedu ndeyekuvata munhu wese akasumudzwa mubhaibheri mira ndikupe mascriptures munhu wese akasumudzwa mubhaibheri akatanga arara bhaibheri rinoti zvino jakobho anoti achitiza kubva kumba kwababa vake akasvika pabheteri ndokutora dombo ndokuita sei ndokurara achibva kurara achimuka akanga ane encounter bhaibheri rangu rinoti solomoni anoti apedza kupisira zvipiriso akatorara mwari ndokuya kuhope akati ndoda ndikuitirei zvakanzi ndoda uchenjeri wekutonga vanhu venyu akawana kupi akarara bhaibheri rangu rinoti joseph achinoisa musoro pasi wakanorara ndokuona mutumwa zvikanzi tora mwana utize naye secret yedu iri pakuvata na baba nana masha eh, vamwe vanongorara nhando vamwe vanongorara nhema vamwe vanoti vakarara voatakwa but isu tikarara tinodownloada ndo matinotora zvemweya ndo matinotora mabreakthrough edu aiwa ndiri kunyatsoinzwa mani simon ndiri kuinzwa mani ndiri kuinzwa mhani udza vari panetsu nao makanorara musararwe ee mutauriri wonai munyika yemweya kune imwe hama yakati ndakati ndakuda kuyambuka kuenda mhiri ndakarota ndichirumwa nembwa ndopazvakavharana zvinoti muvengi anotouya uko wakarara ikoko ndinodeclare nezita rajesu munhu wako wemukati ngaasimbe ah, kana ukarara hapana hondo inouya kana ukarara hapana imbwa dzinouya kana wangorara mwari ngaakuonese zvemberi nezuro ndaita go through nezuro ndaita go through madreams angu ndino inini inini baba anditambe anditambise nekurota vanozviziva vanhu vandogara navo kuti tikango muka makusiyana ndobvunza muchiri marotei aurare mumba mangu wotadza kurota at least rota uchimhanyiswawo at least ngazviratidza kuti warota because mukurara ndomazviri bhaibheri rinoti chi rinoti zvino chikomana jose chakati chakarara chakarota zvisote chake chakapfugamirwa hazvina kuitika akamuka mufano aa akanga ari kuhope ndakarara ipapo mwari ngaandivhakachire mwari ngaave muyenzi wangu ngaapinde kuhope ikoko so i was revealing so i realized kuti last year muna october because that was 10th month ndakaita dream rezviri kuitika this year muna october november nadecember ndakariita in details because i remember ndichiritora ndirichirisendera hama yangu ndakati hona hope dzandakarota last year dzandakambokuudza dziya zvikanzi

vachida kuti atuke israeri ndokuti rarai nhasi ndichamuka mangwana ndichikuudzai zvataurwa namwari confidence idzodzo aidziwanepi anozoti hatirare nhando system yekurara nhando wakaiwanepi nhasi ndine dzandatorota dai ndorota ha inini nyangwe takagara so tichitaura nyaya ha ndikangodai ah ndako ndako masikati rakacheka kudai mbhazi ah ah taitravela shubi taitravela chienda zamwe sana ndakagara nehama yangu mbhazi ndobva ndangoti panamuka ndikati zvandaona unozoti hakuna chinorwadza sekunzwa neighbor muri musame bhazi next to next kana kuti muri pamubhedha mumwe chete habina dedi hanina huni ah, mwari ngaasakuite zvidhamu dhamu zvenyika imwe yavarume mwari ngaavhure hope idzo ndati mwari ngaavhure hope kani ndati mwari ngaavhure hope kani imi vakomana roteswa mukadzi wako maniwe aowa zvidaire zvakomana zvacho ah! haleluya haleluya ana baba nanameri muri kundinzwa here panapa mabva pano muri kunorota mabhizinesi mabva pano muri kunorota nzira dzekuita nadzo mari do you know that strive masiwa chakaita kuti atange econet wireless chi every time every moment wairota mabooster while every time kusvika dzainterpretwa navamwe gogo zvikanzi ah, ishe vari kuti zvakati iwe wakamirira kuti jehovha auye netsoka ha denga rivhurike sokuti over ovati kuti mairai pamune muri mumba menyu mai kuti ishe wangu ndini jehovha wehondo mene vadzati kutu kutu kutu kutu kutu kuti ubude uchiti right vataura manje vataura udza nebati toona zati vamwe venyu imima you don't need a new prophecy haudi chiporofita chinyowani iwe dzokera kuhope dzawakarota pamusoro peupenyu hwako enda unoekta pahope idzodzo bhuku yangu iri kuti vake anova pavakarara ndichipedza kuparidza pano varume handinawa ndiri kunamatira endai munorara kumba handino ndiri kunamatira ndichitopedza ndiri kuisa nyasha dzerwendo pauri kunopinda monday tuesday wednesday unofanonga wabuda nesomething kuhope kwako iwewe unofanonga wabuda nezvino ei kata baba baba inamanama osata Where is your frequency, Lord? Where is your frequency? Ini ndinadzo hope dzangu so. Eh? nditori nedhari nehope so eh? hope dhari rehope chete rehope chete ndikagaragara nombodzokera ndinoti she vakati handina hope ine musoro yandisingaize pasi but iwewe bhuku racho hauna peni yacho hauna mwari anoti kune muporofita write this vision down make it plain upon the sheets kwanza wamwari akuinstructa kuti nyora nyora zvandakuratidza izvi ngazvinyorwe ukarota hope dzine musoro ngadzinyorwe vamwenye munazvo zvipo zvekurotapo kungotambisa chete madhaka mwari akatoona kuti waste of time kukuudza pamusoro peupenyu hwako wakurotera vamwe bcause ehe eh, ukarotera mumwe unomhanya chaizvo ha zvandakurotera e ah, ishe vataura yako iwewe saka ishe akatoora ino problem usamuudze zvake rambai muchimudza zvevamwe ngaarove poshi piri tatu nomwe yakuda kudzoka pari ngaite poshi piri tatu nomwe yoti titoshandisa chipo ichi chaunogona kurota murume wako ane girlfriend kune mwe hama yaka yakandiudza zvika ndavarota aposto ini handipotsi vanayo haana kuiona but akatenda kuti kwandaiona uku iripo ah! zvine pundutso yako bodo oh, hauye nazvo kwaapostora zvegirlfriend vanayo itsvuku ndatoiona ine huma so unayo description zvekuti ukatosangana naye unomunhonga kuti murume wangu makamamamama torova kubatwa nevanhu muri kumurova ri ndakamurota uyu ndakamurota uyu danana nemurume wangu ndiyo ndoudzirei nebati rotai zvine musoro zvegirlfriend yababa hazvinei newe zvava nemadhimoni ekumusha kwavo ari kuvatsvagira mumwe mukadzi hazvinei newe ita mwari ndipe zvinopundutsa ini nevana vangu ungarwanawo kwamapedza magirlfriend azvo izvo wabata one pane 50 iwo ungoona one chete zvaka ndakati ndakarara ndakaona denga richivhurika mutumwa ndokunditi jacob tarira mombe dziri kubva kudenga nekuti ndini jehovha mwari ndaona zvawakaitirwa nalabani mwari ngavaone zvawakaitirwa nalabani masikati ano ana baba nana mai mweya mutsvene ngaaone zvawakaitirwa nalabani mweya mutsvene ngaaone zvawakaitirwa nalabani ivadombre satani ume wiki ratiri kupinda iri ndere wiki rehope chete iri iri wiki rehope ratiri kupinda ndatana baba nanamai tiri kuunlocka madimensions iwiki rehope chete kwete hope nhando a dzine chekuita nekubuda kwedu dzine chekuita namangwari iwiki rekurota chete iwiki rekuona takarara ndiri kuzvinzwa ndo wiki racho udzane but handitonorota shamari so handitonoona shamari hande tonoona shamari so ndakanga ndiri ku patakaenda kugomo last time pane hama yangu yakauya kwandiri zvikanzi ha aposto ava ah, vanonzi ana vandati vanonzi minista ningi zvikanzi ha vakarotwa neshamwari yangu akavarota havasati vambotaura vese exactly description achinzi ndiye murume wake achamuroora iye kwakuya ugomu kwako vati ba uri kuona kuti vana vevamwe zvavari kuona vakarara iwewe zvauri kuona hei unomuka uchitsanangura mhuka ine muswe 15 kuti baba yandaona nhasi yapinda nepaeavhin apa yanga iri nzou baba nzou kwana paeavhin Ah, musarote ndisina basa nezita rajesu mwari ndine checho here parapa kana uri vana vangoti amen ayewa handiri kutaura naye ari kuzviziva muroti wenhando unorota nhando unorota nhema inhema inhando Saka ndiri kuti chii nhasi? Ndikuti Mwari une nzira dzaanotaura na, naye newe. Mwari une nzira dzaanokupfumisa dzakasiyana nedzevamwe sekuratidza kwaakaita moses chitanda kuti akande mvura chitanda chaisava kure nemvura iri kuvava chaiva pedyo but vanhu veguta havana kuzviziva kuti ndo solution yemvura iri kuvava mwari ngaakupe masolutions achaturn acha around macities mwari ngaakupe masolutions achablessa manations mwari ngaakupe masolutions achablessa harare as a whole mwari ngaakupe solution do you know that right now tiri kunetsikana necancer zvinongoda munhu one kuti arote akarara

Ana baba nanamai tinogona kuunza solution kuZimbabwe nekurota tinogona kuunza solution kuri zimbabwe zviri kunetsa vanhu tinogona kuzvigadzira nekurota izvezvi vanhu vari kunetsekana neproblem yekubleacha kwavakaita vaane mahwamba mahwamba semhuka dzana ndichiparidza pari kuda solution inodzorera ganda panzvimbo nemunhu anotaura nere panapa mwari ngaakupe solution baba ndati ukapiwa solution inoita kuti zvitsitsino izvi zvitsvuke izvi izvi izvi ah, waenda waenda ukapiwa solution inodzorera hairline yevakadzi panzvimbo ah, waenda hakuna anoregedza kuya kuzotenga kwauri hamuchadaira cheuka dzisina hairline kuti apa iri kuuya solution mai manje iri kuuya kuna wakutoita mhanza kusvika How many are being blessed? ari kuti apostle ndadzokera mwari ngaanondionesa zvine musoro ndoda kuitawo sajoseph ndoda kuitawo sajakobho kana ndarara ndoda kupika ipapa bani ndakutotanga kunamatira 2026 even ndiri muno im praying for it mwari ndiratidzei zvinoita kuti ndiriite take over you know next year i want to take over i want to take over i don't know kana panoda kuwirirana neni kuti gore rinouya varume nderedu saka nhasi zvandichaita ndezvekuti tichasumuka ndoisa munamato tonorota ndati tiri kunorota tonorota your solution is closer but you are not dreaming enough your solution is so close is so close ndakaudza imwe hama ndakarara musuno ndobva kwaya murume zvikanzi uchagara musiti inonzi hanzi inonzi tremond Tre, tremond tremond something like tremond waroora kae eh, ndiite kandokwachagara vaenda do you know that inini life yangu ndine twumadhotsi twayo so do you know that tuma kana wakamboita geography kune madotted lines aya i know where to na navigate and maneuver I know how to gain an advantage in the spirit. nyangwe ndikaiswa padisadvantage nalaban like jacob i know ndinoziva mite kunotana ha ndichidzorera pfuma yangu panzvimbo pane miti akagadzirwa najehovha yekuti mwari akakubatisa so mwari kufunga izvi mwa munhu ari kufunga musasa nemunhondo Arifunga kuti hameno mwe musasa wacho aroteswa unotema haiwa handiwo muti wandiri kutaura uyu mani ndikutaura miti yandiri kuti miti maideas pane maideas ari munyika yemweya umu imajini kuti munhu akagadzira whatsapp akazviwanepi izvi wambogara paseri ukazvibvunza kuti mukuru akafunga kuti ndege inoflaya anga akwana zveshuwa kuti muchagara vanhu vakagara so vakosvika kusouth africa imajini musi wakazvitara dagodzera chinhu so eh? chinhu chekuti vanhu vanopinda vogara so chobhururuka chonovasvitsisa kuimwe nyika akatoti unorwara iwe

Hayi rema idea uride. Raunoda nderekuti pachatsva dhimoni chete. Ndati kune hari ichapwanyika kuchipinge. Hayi yoyo manje. Dai wava pamusoro perufu apa. Iyi yekuti Mwari ngakurotese. Ah. Yauri kuda ndekuti mbuya vako vatsve chete. Dai vatsva mbuya ivavo. Ngavaparare fire, thunder, Ah, ah, it's not by thunder or by fire only. There are times you need teaching that opens up your mindset so that God can penetrate and give you an idea that can up, uplift you. Hapasi pese vanongozi ah uti uchabuda, uchabuda. Ah, ah tapedza kuti uchabuda, unopabuda sei? Sati kuti Mwari ngaaactivate zvipo zvekurota. Ah, Mwari ngaaactivate zvipo zvekuona. Mwari ngaaactivate.